Kol mela, jiena per eżempju ħaġa li nobgħod ħafna f'ħafna fil-PN hemm ħafna llum, mhux il-ġodda tax hemm Alex Borg tal-ġen men tal-bliħ, ġieli ġie hawn? Le, Alex le.
Missek tal-bliħ. Alex Lauch hi, tal-bliħ men. Ta' xagħru.
Tal-bliħ.
Għalfejn tal-bliħ x'għandu tal-bliħ? Tajjeb, tajjeb. Tafu inti?
Eħ, tajt miegħu mod nikol miegħu, per eżempju. Eh, u għalfejn u tal-bliħ? Għax tal-bliħ xim esekk, this wavelength, għanaj kalfej, għax mhuwiex bħal ċertin nisinta, all right George, kif inti? Tajjeb sejjer taħt dal-gvern, ma nistax nifhem biex kelmu kif jgħawġu ħalqhom dawn. Ma nistax nifhem u qishom hekk, qishom xi anki jew inkella hemm dawk jew jitkellmu qishom Monsinjur. Taf kif? Ma nistax nifhem dawn jew jgħixu f'Babel għalihom, ma nistax nifhem. Ta' kif? Ma nistax nifhem. U mimli hemm dawn jiddominaw. Ma dawn tip ta' nies hekk li jitkellem. Per eżempju Guido de Marco kien jitkellem naqis u Monsinjur. Imma xorta kien iktar uman, fhimt?
Kellu power iktar awtentika. Neqpa' ngħidlek, neqpa' ngħidlek, waħda mill-ikbar żball għandu l-PN illum. Sewwa. Hija l-attitudni.

Laburisti li huma ġenwini jemmnu, jemmnu bravi għax huma bravi għax il-Gvern Laburista jagħmilhom ħajjithom aħjar. Dawk bravi, taf kif? U di kif kont qed ngħidlek, jien jgħidu li opportunist, hija fucking opportunist jien mill-kbar, jien opportunista. Ma mhux opportunista mit-tali mod li jaħsbu n-nies. Il-kelma opportunist hija derogatorja ħafna. Ma xi opportunista xi nies bħal l-egoiżmu jiena nemmen li għandek kun egoist. Ma jfhem.

Mela, mela, rrid ngħidlek, jiena meta ngħidlek opportunist. Mhm. Jien opportunist, għax nieħu l-opportunità, rrid gvern li joħloq li l-opportunitajiet biex jien għannu uża l-talenti tiegħi biex nagħmel ħajti aħjar. Mhm. Il-navvanza, se navvanza not necessarily fil-flus, fil-mod li nixtieq navvanza jien mit-talenti mhm. tiegħi. Dak kif? Dak mhux opportunizmu, għax għandha sfumaturi pjuttost derogatorji. Opportunizmu, anki jekk tibdel Tkun opportunità. Le, le, tibdel għax int opportunist għax ikun hemm gvern ieħor li joħloqlok dawn l-opportunitajiet. Inti opportunist. Ma mhux opportunist individwali għax tak xi ħaġa personali. U laqqas ħażin ta' jekk tak xi ħaġa personali legalment, mhux sewwa li tersaq. Biex il-politiku qiegħed hemm u l-Partit Popolari biex jagħmillek ħajtek aħjar. X'hemm ħażin li politiku b'mod legali mhux korrot qed nitkellmu. Mhux hekk. Jagħmillek ħajtek aħjar milli niġu da ċwieċ, u ċwieċ kollha kemm aħna tal-li ngħidu Nazzjonalist sal-mewt, Laburist sal-mewt. Qed intuhom mandat lil dal-politiċi. Agħmel li trid, sieħbi, u jien ħa nibqa' nivvutalek. Kienet l-ikbar injoranza u saħħa tan-nies li qed jgħidu ejja jkollna politiċi korretti, mhux korrotti. Mela qed ngħidlek jekk tagħmel ħażin ħa nibdel, ħa nivvota partit ieħor. X'hemm ħażin? U jiġu riattakkawni lili u ninħaraq minn. Preaching to the converted hawnhekk bro. Le ma jiġu jgħajruni jien nattarom hemm. Ja opportunista ja lagħqi. X'jidha jgħidu meta mbagħad ngħidlu jiena dejjem ivvutajt lill-aqwa persuni. Taf kif, li nemmen li kien u vvutajt il-Ledi, taf kif? Ma vvutajtx il-Lavrizzant għax ma kienx jogħġobni, taf kif? Ma vvutajtx il-Gonzi Concettu kun nibqa' ngħid li kien Prim Ministru tajjeb imma mhux Kap tal-Oppożizzjoni, mhux Kap tal-Partit. Le, tingħaddi ħafna, għalfejn għalfejn tingħadd daqshekk? X'kien jagħmel daqshekk? Għax jien pereżempju naf stejjer li anki biex jgħid xi ħaġa biex ma jaqfax xi ħadd minflok jibgħatu jkellmu jgħidlu jibgħatlu messaġġ. Ti tajjeb kapta. Ġventi, jek qed nifhem sewwa l-fatt li speċjal ġejt mill-quħ f'din il-komunità, as opposed to komunità tan-nazzjonalisti li inti tikkonsidra elitisti li warbuk li lilek ħasu lejk minn fuq l-isfel. Jekk ma jagħmlux ma' ħadd ieħor hekk, għax jista' jkun jagħmlu hekk miegħi. Ma dan kun qed niekol ġo restaurant jien naf ministru jew xi ħadd Iqum minn hemm. Aw, Graham, kif int? All right, King? Ta' kif? U dik l-importanza li importanti? Ma hemm għal kulħadd hija importanti. Naħseb li jidher taf kif mhux rida, ma hemm hemm approach li għalmenu bħala vulek. Ta' kif? Għedna nistalli, men di hemm ċertu elettizmu, issa jek ma t-tix ma t-saċċettax fil-PN namel intu. Lilu u li di il-moralità sagra li jena holy erden daw li jena jena teritani men, teritani stonku issa tista tfakkarni forsi lej rabja li jiena żgħir tlajt fiha u ma ħadtx ċertu deċiżjonijiet għax kont implementat ġo rasi jista' jkun ġejja minn hemm taf psikoloġikament ikun hemm xi ħaġa hekk. Fihimt? Imma minn anke hemm nies u ma għax ma rridx nattakka nies, jien ma nattakkax nies idejhom, mhux għax nibża' ta'. Imma na imma hemm min tisimgħu jitkellem, leħnu jsir ta' Monsinjur proprja. Wogħlu U meta ma jkunux qed jitkellmu fil-pubbliku jkunu differenti?

Imma id-idea li minnu għatta eh, parsi, biex minn juża bħala għodda. U anki fuq il-korruzzjoni, men, ta' kif? Mm, mela, imma per eżempju, kif ġapruħu Konrad Mizzi għas-saħħa tal-argument, mux eżattament hekk? Le, najs, kun tkellmu, tkellmu, bnidem najs. L-istja, ma eh, eh, Dik ipokrezija, Ġorġ. Le ma jien miegħi ngħid, ikellimni ħabib. X'sub għandu x'jaqsam, bro? Le ma ġieli. Dammar fuq xara bank se shame on you, shame on you, shame on il-kuntratt taż-żejt. Senna mnut. U mbagħad imur u jagħmel orġja ta' korruzzjoni. Jien qed iddejaqtlek ħafna l-attitudni. Imbagħad ħafna biha. Ma jfissirx. Li qed li dejaqni l-ipokrezija. Imma li li jekk għamelek jien ma tafx li għamelek, ma tafx li għamelek. Ma fuq xara bank u ma nafx il-min il-Tonio x'kien jismu dak.

Jien ma nistax ngħinek, u taf kif, u ngħidlu xi ħaġa, għatlu semmejt il-persuna, għalli ma jien mhux dak jien, għatlu mela jien ma nistax nirrispetta kif kont nirrispetta l dal-persuna lilek. Baj u ċaw.
Mela tlaqna?